Hehehehe apwoyo matek man an kilwongo ni opwonya Patrick an ene ma owinyo i baraja ducu i radio Jambo cawa acel me otyeno nongo atye ka pwony i lok me yotkom ma ineno eni weng tye yadi me tekwaro wan walwongo ni yat acoli yat eni an atongo ki lum. Ka atongo ki i lum, an aodo ki pany, akiyo ki kekei, winy maber, ka akiyo ki i kekei ayubo maber en kit ma ineno eni man pe tye yat munu eni weng yadi ma an atongo ki i lum ki kweri ka ayubo ki cinga. Ka awaca kuman, pe yot, ento amito ibino ibinen ki wangi. Yadini eni cango two mapol pien pe tye yat manok. Atongo yadi mapol mapat pat. Pwod atye ka mede ki tongone. Ento, tye yadi mukene onongo miti pa an tye ni kwai two mukene ma an atye ka winyone pud pe anongo kome. Ci atye ka poro ki kwai two mukene ma an atye ka cangone calo two moni tye ma tye yelo del kom. ma pire tye oywek i ot yat mapat pat ducu ma gitye ka lworone matek ma twone eni tye i lanyut pa gwoki guda two man yelo del kom romo kelo lobbe pa kom onyo onya pa kom wange pa kom onyo arem kom ma ne bedo matek adada. Two ni en alego ot yat mo keken ma ka en en tye kwede kite bedo acel mo oye owek an abin atem yat ma mega ma wun wuneno onyo ot yat eni neno. Twone en aye tye ki yat ma atye ka mito ketone iye ma yat eni ka atiyo iye i kom latwo eni nino aryo ma pud alokaloka pe ci dong awaci ni eni dong pe atwero dok bene gin ma amito en aye nino ma an ayabo tic i kom latwo ni eni en aye nino ma latwo eni omyero onong alokaloka ocako nen. Ento pe obicang nino acel. Two ni eni tye two ma cang. Dit pa two eni atye ka winyo tye adok tung Kampala. Tung botwa kany tye nok inongo acel acel kita awinyo kede i radio. Ma lok en atye ka lego ni kono gamente kono ot yat mene Oye ni two eni ma tye bot ni ye atem yat ma mega ati ikom latwo eni ocang me nono weko ye ni yat tye ma cango two eni pe oyot yot. Aloko ma cwinya tek pien kwer two ti ma pol ma ati ka cango, yadi ti ma pol ma an ati ka yubo, yadi ti ma pol ma an ati ka tongo, I ki ilum direct ma pe agamo ka mo. Angeyo yat acel acel ngo ma en timo. Oweko aloko iri ma cwinya tek kuman. Iromo tamo ni aloko kuman ageno ngo? Angeyo tic pa yadi na ki acel acel weng ineno kede. Ngo ma en timo ki acel acel angeyo. Speed kit ma yadi na ki acel acel tiyo kede angeyo. iromo bedo ki ur i kom lokka. Gin awaco en aye ni Lubanga myero oye yadi ma atiyo kwede eni myero okata ka maleng ma gamente oyab konyo ki dano. Onongo miti pa an tye kumeno ento akem kwene atim ngo? Pe dong angeyo. Atye kuman ci dong ka gicako onyo gamete dong okate ki yat i ena ka maleng mi konyo ki dano, berne obe bedo nining? Ket tam, Kun ma pud an kena-ni en etye kuman. Tam giri, A ka ma iromo kubo lok eni iye? A ka ma iromo keto iye lok eni? Bed agonya. An, Opwonya Patrick, atye kit gum i area ma gilwongo ni quarter i te booster ma i yo kit gum matidi. Aromo mini namba cim. Ki bene alego ni waye waribo cing ki lweny i kom two mapol mapat pat ma tye ka yelowa. Kite manyen, kite macon, akama in itwero ye kata ka maleng, ngat ma twero okata ka maleng wek waribo cing mi lweny i kom twae two mapol mapat pat Peko tye acel macalo wan i ngec pa lukwan oweko dong watye ka waco ni two pe cang dong ka gin ma macin otemo kwe, macin opimo pe onongo dong watye ki lworo iye. Pingo? Moni me i wic pire tek ni omyero bene waribi i kom moni me kwan ma nongo wakwano-ni. Ento me i wic-ci macalo daktari giketo piny me kwan i bukki en aye kiketo tye lamal ento kun moni ma nongo miyo anywali ni pire tek ni bene iwot ki tic kwede i wii weko konyo kor moni me kwan ma in ikwano akwana ni ci alego ni waye waribu cing kite bed i cawa ni eni atye agonya me yabo tic i kom two ni eno ni yat tye ma ayubo tye ki coto, akuro twone en akura calo alca akuro dong atye ka cango peko me i ot nywal atye ka cango kwayi two mapol tutwa ma atye ka cangone wunen ki wangu eni weng yadi dong ojone. Man ma aketo tye ka ma leng dit pa yat peya ka maleng gamente waribo cing lutela waribo cing wanen yo me lweny i kom two mapat pat ma tye ka yelowa namba cim ma mega amini i koma tye jero

anwo zero seven seven four five five two four zero two man an kilwongo ni opwonya Patrick pi yadi ma atye kwede oweko dong dano tye ka lwonga ni daktar. Onyo dokto opwonya Patrick. Bara ja ducu nongo watye kedwu i yamo i Radio Jambo FM ma tye kit gum. Apwoyo matek. Lubanga omeddiwu gum. Waye waribu cing mapol pe. Apwoyo.